Vawleicung khuaza ramkip um dawtmi nulepa ule nau hna CCN channel min in nan kut kan i tlaih hna. Dam nih nan um cio hna lai ti zumhnak kan ngei. Atu zong zarhkhat chung kan khawmh khomi thawngpang kan rak thanh ṭhan cang lai.
Malaysia ralzaam thawngpang UNHCR Department Community Development Unit CDU hruainak in February ni kul le nakhat kum thong hnih le kum hlei thum ah Malaysia ah a ummi ralzaam hna le UNHCR rianṭuantu hna tonbiaruahnak an ngei. A pakhatnak RSC lutlai a simi Mr. Moro nih US cozah nih Kawlram cu ralzaam hna kirnak ding ah a si kho rih lo ti hi an theih tuk ko. Kawlram ralzaam cu nan kir rih hrimhrim lai lo. Malaysia cu a hlan bantuk tein rian kan ṭuan rih ko lai, tiah upa meeting a kaimi hna sinah a chim. A pahninak RST lutlai Zakia zong nih Nannih cu nanmah duhnak ram lawngah kal nan duh. Kanmah nih nan caah a ṭha lai kan tinak ram le hmunhma kal u law nan caah a ṭha deuh lai, tiah a chim. Restoration lei rianṭuantu Michael zong nih mithar laknak kongah fak nawn tein bia a chim. Nihin ah UNHCR nih mithar min cazin lak ti loin kan phihnak hi nanmah ruangah a si. Nanmah nih nanmah miaknak caah nan mipi hna sinah phaisa nan lak hna khamu cu ruangah mithar cazin kan lak lonak a si tiah a ti. Hi bantukin Michael nih a chimnak cu meeting a kaimi hna upa chuakkhat nih Zia mithar cazin hi nan kan lak lo, nan kan phih tiah bia an hal ruangah a si tiah thawng kan theih.
February ni hlei ro kum thong hi lukum hlei thum Washington DC mino somriat renglo tlamtling te in CBC USA meeting an kai kho. Krifa bu pakul renglo an kai kho. Kum thong hnih le kum hleithum caah mino nih an ṭuan dingmi le an saduhthahmi ceih a si. Meeting lio ah American Baptist Home Mission Societies lei in Reverend Florence Lee nih biatawi chimnak a ngei. CBC USA Mino College kaimi caah scholarship kong tampi in a chim. Zarhteni chuni tlak meeting an ngei, cun zarhpini zanlei pumhnak an ngei kho. Pumnak ah minung zali renglo an chuak kho. Pastor Ronald Chiali Nun Uk nih thawngṭha a chimh hna. Nuam takin Pathian thangṭhatṭinak an ngei kho. A thaizing zarhpini ah mino cheukhat DC Capital ah an kal. CBC USA mino pawl an rian a tam. Bawipa caah ti in lamkip in rian an i tim. CBC-USA mino nih kan ṭuan hnawh bikmi cu Bawipa ramca le kan miphun caah a si ko tiah CBC-USA mino coordinator Pastor Ronald Chialis nih a chim.
Lai zan, Lai night Mizoram ah an tuah. thla na kul na ria February zan ah khan Longtlai Lairam Isua Krista Kohhren Vengpi Pastor Uknak Tang i ummi bu Council Bethesda Harap Bethel Mino Bu nih Lai Night an hman mah Lai Night ah hin Pastor Lal Sang Lian A nih Lai nunphung le Lai tuanbia a chim bu kip font in Lai hla i zuamnak an ngei fawn solo le Lai lam zong an tuah chih Mah lainai ahhin Laithuam i hruk dih ding an ti ruangah Laithuam lawng tein puai kalmi cu an i thuam. Lai holh lo cun kan Lainai an hmannak ahhin holh dang chim an sianh hna lo tiah thawng kan theih.
March thla nikhat ah khan Lawngtlai Central Young Lai Association Certual ah hlukhla puai sunglawi tuk in hman a si. Ka hlukhla puai hin Chief Guest ah S. Laldinglian Parliamentary Secretary Government of Mizoram nih a kan talpi. Ka puai dongtu ah B. Lalhmingthanga Deputy Commissioner Lawngtlai a si. Chief Guest nih biachim in Lai puai ah lusei pa nan ka sawm ve cu kaa lawm tuk a ti. Mah puai ah hin Lailaam phunkip laamter an si. Mah hlukhla puai ah hin Lailaam aa telmi nungak dawh bik thim a si i a min ah Hlukhla Miss tiah min pek a si.
Malaysia tlangcungmi bukom Malaysia ram ah a ummi tlangcungmi bukom hna nih March ni kuli ni kwa kum thong hnih le kum hlei thum ah Kachin kan unau ral tuknak ruangah harsatnak a tongmi hna bawmhnak ding caah tiin Chinese Assembly Hall ah tlangcung bu komh hna nih phaisa hmuhnak caah mah le miphun lam phun hnih cio le ti le rawl chuahpinak in caan hman ding in timhtuahnak an ngei. Mah tlangcungmi bu komh hna cu Kachin, Chin, Shan, Mun, Kaya, Karen, Rakhine tiin bu sarih komh an si. Kachin kan unau hna harsatnak bawmchanh khawh ve nak ding ah Ticket an tuah i RM sawmthum le RM pahra man in an tuah tiah thawng kan theih.
Washington DC Chinmi hruainak in Kachin IDPS bawmhnak an tuah. Kachin IDPS bawmhnak caah tangka Thong hlei nga le zathum le hlei nga tlamtling tein Kachin Alliance hruaitu sinah pekchanh a sinak Washington DC upa le hruainak thawng in Chinmi nih Kachin kan unau caah tangka kawl tuahpiak a si. Mah pekchanhnak ah Pu Thawng Za Lian, Pu Roland Maung, Pu Van Thawng Cung, Pu Siang Hu le Pu Zo Tum Hung hna an kal kho. Kachin hruaitu lei in Kunsung Doctor Aung Khenh le a dangdang hna an i tel. Tlamtling tein pekchanhnak cu an ngei kho tiah Salai Lairam Thang nih a Facebook ah a ṭial. Jennifer Lawrence Oscar Laxalt a hmuh. Silver Lining Playbooks fidi Jennifer Lawrence nih kum thong hnih le kum hleithum August Best Actress Award a hmuh. Jennifer Lawrence cu kum kul le kum hnih a si. Mi tampi nih cun The Hunger Games fidi tiin theih deuh a si. Jennifer Lawrence cu a thiam tuknak ah The Rolling Stones nih The Most Talented Young Actress in America tiin an auh. Tu kum chungah The Hunger Games cu aa zeih lai i ting zakhat hmuh ding a si. Mino fidi ah cun man fak bik ah a tel ve cang.
Malaysia um Chin miphun ni a voi sawmruk le voi nganak Chin miphun ni cu Malaysia ah a ummi ralzaam hna minung thongkhat le zehnihnak tam nih sunglawi tein an tuah. Malaysia ah kum thonghnih le kum nga kum in rak thokmi Chin miphunpi ni sunloinak ding caah pumpuluk chuih zuamnak ah Dai FC nih pakhatnak laksawng an ngah. Lengdawh zuamnak ah Falam aiawh in aa zuammi Mai Lian Nei Kim nih kum thong hnih le kum hleithum Malaysia Miss cu a ngah. Lengdawh zuamnak pahnihnak a ngahmi cu Lautu aiawh in aa zuammi Mai Lili Par nih a ngah. Lengdawh zuamnak pathumnak cu Hakha aiawh in aa zuammi Mai Miriam nih a ngah. An pathum tein faiceu nih biahalnak an tuah hna i ahohmanh tlangwal an ngei rih lo. CND tuahnak ah Caanchiahnak ah ṭuanvo a ngeitu CRC coordinator nih tukum cu zari an um lo i dai tein kan hmang kho i a nuam khun. Asinain pei kan tuah khawh lomi hi ka lung a ṭha lo. Hmaikum cu tuah khawh ding in kan i timhlamh hrimhrim a herh. Kan mipi cheukhat zong an lung a nuam lo a ti. Tukum CND tuahnak ah chung ṭuan ṭuanvo a kan lakpiaktu ACR chung ṭuan Amos House Haukim nih CNV tuahmi ah nihin cu aa phundang ngaimi le kan miphun nih hlawknak tampi kan hmuh ni a si. A rak chuakmi vialte nih CNF thantar kan hmai asiloah kan ṭang ah kan i benh dih. Kan miphun nih dothlennak kan tuahmi CNF rianṭuannak a thei lomi mino tampi nih nihin cun CNF an theih cang. kan miphun nih zeidah a herh timi zong mi tampi nih fiannak an ngei ko lai tiah kan zumh, tiin a chim. Kum thonghnih le kum nga kum ah Malaysia ummi Chinmi hi thong sarih tluk kan si lai tiah kan rak ruah lio ah CND kan tuah i minung thong thum tluk kan chuak kho. Atu ah minung thong nga hrawng kan um men lai tiah kan zumh lio ah minung thong khat le zahnih fai lawng kan chuak kan chuak khawhmi hi thachiang ngai kan si. Kan miphun nih kan miphun ni kan upat i kan sunh Sak hrimhrim hi a biapi tuk a si tiah Pu Le Sian Mawi nih a chim.
Pope Benedict mipi thonghram haiah dinhnak nawl a hal. Roman Catholic Pope Benedict hlei ruk cu mi thonghram haiah resign a tuah. Kum zaruk chungah Pope Benedict hleiruk hi a sinak in aa dinmi hmasabik a si. Pope Benedict hleiruk nih a chimmi cu Pope cu ka si ti lo nain biakinn chungah cun ka um peng ko. Catholics nan dihlak cungah lawmhnak bia ka chim. A ka bawmtu, ka caah thazaang a phunphun in a ka petu nan dihlak cungah kaa lawm tiah a chim. Mi tampi nih zeiruang dah Pope aa dinhnak hi a si tiah an hal i news le media cheu nih cun nu he a thlithup in sualnak an tuah ruangah a si tiah an chim. Cun a cheu nih cun a kumkhua upa tuk cang ruangah aa dinhnak a si tiah an chim. Pope thar thim ding cu cardinals za le hlei nga nih a rawp hlan ah an thim te lai tiah CNN nih an chim.
Tingsing Norway um Kawlram mipi an lungtling lo. Myanmar ram a cheu bang ralkap cozah uknak hruaitu President Tingsing cu February ni kul in niru kum thong hnih le kum hlei thum ni ah Norway ram ah a phan. a tlunnak hotel hmai ah kawl kawl pawl minung sawmsarih sawmriat hrawng ni an au hnawh cun meeting chung Norway ram in Myanmar ram ni pawl he an i ton lainak ding chung a luh lai ah Rohingya pawl nih an au hnawh ṭhan rih President Ting Sing cu Norway Prime Minister pa he press conference zong an ngei tiah kan theih biahalnak tlawmpal an tuah i hal awk ṭhalo in a chuah tak hna President Ting Sing cu February ni kule ni ruk kum thong hi lukum hlei thum ni ah Norway ram khuasa Myanmar ram mi hna he tonnak a ngei i biachim ding in a rak luh lio ah hin zapi nih dirpiak ding an i tim nain innchung hmaitlar i a rak ṭhumi tlang hnih le chinmi nih an dirpiak duh lo. Biachimnak caan tlawmpalmi ni thleiriat hrawng a ngeih hnu ah ṭhu loin a chuahtak. Ahohmanh nih biahalnak tuah khawh dingin a um lo. Amah biachimmi lawng a ngeihter hna i nipi biachim le biahalnak ngeih le leh ai tim lo. Amah nih a herhmi kha a chim i a chuahtak hna tiah Salai Biak Lian Thawng nih a ṭial.
February ni kul in thum kum thong hnai le kum hleithum khen Bangladesh Prime Minister nih mah muang khua Bangladesh khua ah helicopter in a kal. Ka kalnak hi Mizo Chinpa inn ah ka tlung duh a ti ruang ah Pu Lal Thang Thangluah te inn ah a tlung. Pu Lal Thang Thangluah hi a inn ah Prime Minister a tlung lai ti hi January hrawng khan thawng an thanh. Cozah zong nih dawh khawh chung le zohrem ngai in an tuah thianhpiak. Innchung thilri hman awk zong tlamtling tein an chiahpiak dih. Prime Minister Mahmuan khua a phanh bak in motor in Pu Lal Thang thangluah tein ah an kalpi colh. Pu Lal Thang thangluahte nih an inntual in an rak don. Pu Lal Thang nupi nih mizo hni a venhter. Kor belte aa tet tuk ruangah a bah i miapi donnak ah a kal. Prime Minister nih hin Pu Lal Thang thangluah hi dakha ah an khua herhchim ding in a hruai i a kalpi. Mizo Chin miphun umnak ah bawi a ṭung hmasa cem a si lai tiah thawng kan theih.
NBA basketball LA Lakers owner Jerry Buss February ni hleiriat kum thong ni le kum hleithum ah a thi. Lakers ngeitu Jerry Buss cu basketball managers le ngeitu vialte lakah minthang bik a si. Amah kuttang ah Lakers nih championship vuihra an ngah. A rum bik le aa miak bikmi manager a si lai tiah zumh a si. Lungzawtnak ruangah kum sawmriat a si ah a thi. February ni kul Los Angeles Staples Center ah Kobe Bryant le LA Lakers pawl nih philhlonak an tuahpiak. Jerry Bush cu mitha a si i basketball mipi nih cun kan philh kho bal lai lo tiah Kobe Bryant nih ESPN sinah a chim.
Hakha ah zaanghlei cawi in khua chung an thianhhlimh. Zaanghlei cawi in kum thum bak te mah tein mawṭaw hlan in Hakha lamton lansung hmunthur kan ruh i khualeng hmunthur thletnak hmun ah an hlonh cang. Mandalay in Hakha luhnak tonhmun Cusuba-i ah hmunthur voikhat hnih khelte an ruh i mei ralvengtu mitat theihternak he hmunthur an khangh tiah kan theih. Kum thong hnih le kum hleihnih chungah Hakha khua i ngakchia Christmas puai lam cung i kan vah tawnmi kha nihin kan khuachung hmunthur a thianmi si ve seh kan ti i Hakha lamton lansung ah ngakchia an i ton dih hnuah hmunthur ruhnak kan ngei. Cazual hi voihnih kan chuah cang. Kan i tinhmi cu kan Chinram hi a thianghlim bikmi ram siseh, cu bantuk a si khawhnak ding caah cun Hakha in thawk usih. Kan uktu nih an kan daihthlenh. A um sual a si ahcun Chin ramkhel lei lawng in si loin a tang tuahnak in kan uktu sinah langhternak ngei usih ti hi a si, tiah Salai Ni Cung Thang nih Facebook ah a ṭial.
Tingsing cozah nih Kachin raltu pawl minṭhatnak a pek hna. Kawlram ralkap le KIA ituknak ah Kachin miphun le KIA a that khotu Kawl ralkap pawl cu President Ting Sing nih minṭhatnak minung sawmsarih le pariat Turamin minung pathum a pek hna tiah thawngthei a si. Kawl ralkap nih KIA a tuknak hin khua zahnih leng mipi nih An zamtak i Khrihfa biakinn sawmruk le paruk tluk an hrawh. Ka chim mipi a thimi pawl cu tuak khawh le rel khawh an si lai lo lengah ralkap nih tlaihhren i thahmi hrimhrim an tam tuk tiah an ṭial. Ka chim mipi ralzam sing pakhat leng an si i a cheukhat umnak inn mei khanghpiak tiang an tong i umnak a ngei lomi an tam tuk tiah thawng theih a si. Norway Hrambunh Partner Relief and Development nih a chim ning ah Namlimpa khua pakhat ah ralkap nih mipi an thah ning hi ṭihnung tuk sum tuk a si tiah a ṭial. Namlimpa khua ah ralkap an chuah khuami nih an ṭih tuk hna caah lamkam ah an i thup dih i mah a thupmi pawl cu ngakchia zong hrelh loin ralkap nih an kah dih hna tiah aa ṭial. Kachin ral tuk ah A kalmi tlangcungmi ralkap pawl cu zeibantuk minṭhatnak hmanh an pe hna lo. Mah an lungput zoh tikah Kawlram ralkap cu Kawlram pumpi a huapmi ralkap a si lo i Kawlram mipi ca lawng an si i an simi a siang cang tiah Kachin News nih an ṭial. KIA bu hmucheu kum maw le The Voice Weekly biaruahnak an ngeih lioah Turah min nan i pekmi hi tlangcungmi zei na kan rel lo le na kan nek bia a si. Mah ramchung a ummi he ral i tuk ruangah minṭhatnak nan i pek hi nan ngol a hau tiah a rak ti bal cang hna. Mirang ral Aung San chan lioah Aung San Turah pekmi minung paruk lawng an um i Newin Tanshe in Tingsing chan tiang Turah le tihah tur ah pekmi a thong in an um i a bik in tlangcungmi miphun hawi ṭhat le nawn khawh ruangah pekmi an si tiah The Irrawaddy le Burma Camping Crown in Northern Burma Church an in thawng kan theih.
February ni hleili kumthum hi le kumhleithum Valentine's Day ah Oscar Pistorius nungak Riva Steenkamp meithal kuan in a thi. South African palik pawl nih Oscar nih a kah ti an zumh ruangah Oscar cu thonginn ah an thlak. Oscar Pistorius thatnak biaceih awk cu a rauh hlan ah tuah ding a si. Palik le forensic hlathlai pawl nih Riva Steenkamp rawk cu an ceih hmai lio a si. Vawlei pumpi cu an lau ko. Oscar Pistorius cu kum thong hnih le kum hleihnih Olympic ah ke ṭuh he tlik aa zuammi a si i a chuahka tein zawtnak ruangah ke a nei lomi a si. Ahopaoh nih Olympic aa tel khawh ruangah zohchunhmi pasal ṭha ah hmuh a si. Asinain atu cu a nungak a thah ruangah ahopaoh an khuaruahhar. Atu South Africa thonginn chungah a um ko. Mithat kong biakhiah ding cu a rauh hlanah tuah a si te lai.

Ciweo ram chungah mino tam bik a chung a changtu dirhmun ah a um lio a si. DFW CWO kan cawlcanghnak a ṭhawn chinchinnak hnga tutan laki diro kan tuap ni ticket nan rak cak cionak lai kan i sawm hna. Tia DFW CWO chung ṭuan bawmtu KL David nih a chim. Hi laki diro kong a pehtlaihnak tuah a duhmi nih CWO hruaitu Sang Hu Lian a form 469260758 thangci 469-358, 7566 le KL David 214-407-339A ah pehtlaihnak tuah khawh an si.
Denmark CND thawngpang Chinmi nih kan i ngeihmi ni sunglawi Chin National Day cu ramkip Chinmi umnak ah rak sunglawi cio a si. Denmark um Chinmi zong nih February ni kul le nithum ah sunglawi tein an tuah kho ve tiah kan theih. Hi Chin National Day cu Chin Community in Denmark CCDK hruainak in tuah a si. Denmark ram chung um Chinmi hna hi hmunkhat ah CND tuahṭi kho ding an si lo ruangah region panga in an i ṭhen i mah le region cio in an tuah hna tiah kan theih. Olga Khuapawng ummi tu cu an i fonh i CND an tuah caah region pali khenh in tuah a si i puai a chuak khomi minung zathum leng an si tiah thawng kan theih.
Real Madrid nih Barcelona Copa del Rey ah a tei. Real Madrid nih Barcelona Copa del Rey tournament semi-finals ah an tei. February ni kul ni kum thong hnih le kum hleithum ah Real Madrid nih Barcelona cu pathum pakhat in an tei hna. Ronaldo nih goal hnih a goal. A zohtu pawl nih an chim ning ahcun Real Madrid nih an tei tuk hna. Position le passing hrim ah Real Madrid an cuang khun tiah an ti. Messi nih goal khat hmanh a goal kho lo. Tutan puai ah cu Ronaldo nih a tei deuh tiah Spur analyst pawl nih an chim. Real Madrid cu May ni hlei seri ah Atletico Madrid he final an kai ṭhan lai.
Sony PlayStation thar a chuah lai. Sony company nih sermi lentecelhnak PlayStation game cu tu thla chungah a chuah men lai tiah Japan media kip ah biathli a leng. Sony company tangka lei sunghnak tam tuk a ngeihmi hmuh le cham khawh ṭhan dingah i zuam in an chuahmi a si. A luanciami February ni kul New York ah PlayStation game kong ceihmainak an ngei tiah Judo News nih a ṭial. PlayStation thar a chuah lai timi thawngpang hi Sony nih a si lo tiah an al bal hna. Sony company nih a hnubik an rak chuahmi PS3 an zuar dih hnu kum sarihnak ah software thar le thil thar tampi chap in an chuah ṭhannak hi a si. A luancia kum li chungah Sony tamtuk in sunghnak a tong. Microsoft nih ngeihmi Xbox lentecelhnak game a chuah men lai tiah thawng an theih sinin Sony nih PlayStation a thar a chuah lai tiah thawng an thanh. Colh vemi CNA nih chirhchan in thawng kan theih. Dennis Rodmas le North Korea hruaitu thar Kim Jong-un. Naite ah khan NBA basketball calthiam Dennis Rodman cu North Korea ah TV program an tuahmi zohnak ah North Korea an president Kim Jong-un he friend for life tiin i hawikom ngai in basketball calh cu an zohṭi. Cun America minung le North Korea a cozah i ton a voikhatnak a si lai tiah an chim fawn. Mithmutu nih a chim rihmi cu Mirang holh deuh in an i chawn an ti a caancaan te tu ah holh an lehpiak tiah theih a si. A hnuah Dennis Rodmas cu a min a chia ngaingai NBA basketball star a si bal lo tiah ABC News chirhchan in kan theih.
Mah vial hi zarhkhat chung kan khawmh khawhmi thawngpang cu an si. CCN channel a rak zoh i a rak kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.